Ну, шундый бәхет җылмайды. Э, безнең завклуб миңа әйтә инде, менә ди шигырьгә э, концерт э, куярга кирәк, концерт номеры кирәк ди. Әйдә әле бик яратам шигырь сөйлисем килә дип әйтәсең инде ди. Сөйләп кара әле ди. Яра, ярам әйтә, мин риза. Менә ди шушы игенчеләргә багышланган икмәк турында шигырь бар иде. Ул инде шаян шигырь түгел, бик катлаулы ди. Мин инде үземә шул хәтле ышандым, мин әйтәм, Хәзер мин бер атнада татам да йотлыйм моны. Бер атна җитте, яттап яттап карый башка керми бу. Э, номер кирәк. Мин ашанып торам зав э, ни клуб мөдире. Э, аны да кыюсыз кеше буларак йотламадым дип тә әйтә алмыйм. Әзрәк кенә беләм бит, ну ни түгел. Чыктым сәхнәгә. Эрол Басыны шаян шигырь. Орыш сәхнәгә чыккач бөтенләй икенче икән ул. Каушап калдым, бөтенесе миңа карап тора. Шул хәтле серьезный шигырь, катлаулы шигырь биргәннәр. Һәм тәүләй барам да онытам. Эх, мин әйтәм, шаян шигырь булса әле оныту бу хәтле авыр булмас иде. Бу шул хәтле җөрәккә үтә торган кара икмәк. Менә шундый кара икмәк турында шигырь ул. Әнкәй имезлекне икмәкнигә салган да менә шундый инде. Хәтердә ул минем дә хәрме исемә генә төшми. Шул шул хәтле авыр итеп җырып чыктым мин моны. Тегеннән завкулык миңа әйтеп тора. Мин барам да төртеләм. Но бала өчен ул кабул иттеләр, куллар чаптылар, рәхмәт. Моннан соң, мин әйтәм, никадәр яратып утырсам да, мин әйтәм, мин Бәкүш инде сәхнәгә чыкмам, миннән миндә бара торган әйбер түгел икән. Мин, мин әйтәм, мөмкин кадәр кешегә сокланып карап утыру ягында гына, мин әйтәм, шул хәтле авыр хисләр калды. Менә бу минем ни булды. Аннан инде яши-яши, барыбер бит ул яши. Минем әти-әнием шундый Менә шундый кыюсыз, ләкин шул хәтле җырга, моңга гашыйк кешеләр ие. Әтине инде ул сәхнәләр, спектакльдә катыша. Бәлки шуннан күчкән әйбер бардыр, ләкин яши барыбер сәхнәгә тарта. Нинди генә кыюсыз булсам да, нинди генә кыен хәл булса да, күңел сәхнәгә тарта. Шулай итә торгач, бермәл күңелдә җырга тартылу китте. Тавыш көчсез, ләкин моң бар. Әйдә әле җырлыйсың, син былдырасың, дигәч, мин инде әйләнү дусты, тәре мәйтәм, тагын менеп карыйм, бу инде гомерләр үткән, тегесе бишенче, алтынчы класс булса, бу инде сигез-тугызга җиттем уже. Сигез-тугызга җиттем дә, җырлыйм, ой, җырлавың, җырлавың, син җырлаган өчен генә чыгабыз, дип, чынлап та җырлавымны яраттылар. Менә шуннан киттем, э, барыбер, юк, мәйтәм, миңа күбрәк тәрбиячелек бара бугай. Э, тәрбияче кешегәрәк тартам, э, кем баласын килә дип сорыйлар бит инде, артист баласы килә дигән әйберне яшерәм. Нинди артист, артист минем өчен теге ниндидер матур, ниндидер теге илаһи зат, акыллы, шундый бөтенесен булдыра торган кеше инде юкмы икән, бу миннән булмый. Ну менә Ходай тәңре язмыш микән, нәрсә булгандыр инде. Бер мәлне укытучыбыз татар теле укытучысы әйтә, Рушания ди, менә ди, монда ди белдерү биргәннәр ди, татар театр училищесына, Казан театр училищесына студентлар җыялар икән, җитмәгән әле студентлары ди, барып кара әле ди. Анда инде мин бардым. Менә алланың рәхмәте кабул иттеләр. Кемдер кабул иттеләр, шунда җылып кайтып китте. Ә мине кабул иттеләр, димәк, минем миндә нидер күргәннәр алар. Нинди генә кыюсыз, нинди генә, ну инде үземә күрә җырлап та, биеп тә күрсәттем. Актый түгел инде, үзем сизәм, менә хәзерге буенча сизәм. Ләкин менә шушындый булды, менә беренче шул чыгу. Бик авыр хисләр белән калган и, җырлагач, конечно, алкышлардан, ул бит инде сәхнәгә бер уже тәмен таткан кеше, чынлап та, миннән нидер биреп, миңа рәхмәт, рәхмәт әйтәләр икән, шуларның рәхмәте миңа барып җитеп, мин аларга тагын әйтәм икән, ниндидер бер канат, ниндидер бер шунда тәме кереп калган и. Профессиональ сәхнәгә беренче менү кайткач та әле безгә режиссер белән эшләргә мөмкинлек булмады. Без әле уйнаган артистлар белән ияреп чыгып киттек, карап йөрибез, алар ничек уйный. Но керергә туры килде водка бер әсәргә, ул да булса Галинның Сөрелгән фәрештә дигән әсәренә керергә туры килде. Ул нинди кыз туры килде? Яшь, проститутканы олимпиада вакыт ул сиксәненче елга мәскәүдән куылган диләр мәйтәм ничегрәк кенә итеп барырга инде анда инде менә күп еллар укыган эшләгән бу театрда алар ярдәм итте инде менә болайрак итеп кара болайрак итеп кара рәхмәт шул хәтле матур коллективка килеп эләктеме алар әллә кем түгел эй синнән нәрсә инде фәлән түгел шул хәтле менә килгән яшьләрне матур итеп кабул итәләр алар Шулар кулына килеп эләктем дә, шул хәтле матур итеп кереп киттем. Каушадым, ләкин беләм, алар инде менә каушасаң да, менә ул беләсезме нәрсә белән кадерле булгандыр? Минем самимилегем белән. Ул бит теге әллә кем түгел, самими артистка, именно кирәк, именно халыкка барып җитә торган. Самими булгач, мин кереп киттем шунда. И мин үзем менә әле ни түгел, миндә гомумән андый гадәт юк, дип, о, былтырдан менә мин фәлән дигән сүз. Мин әйтәм, Аргына булды бит. Димәк, бит нидер бар. Берсе дә күңелем итеп, юк, синнән ни түгел. Укыткан укытучыларыма рәхмәт, алар да ышандылар бит. Дүрт ел буе мине тоттылар, тоттылар театр училищесында. Монда да килдем, алар ышанып кереп китте. Ә моннан тагын шул каты яхшы бигәләктем беренче дигәнем инде. Беренче режиссер белән эшләп, профессиональ режиссер белән эшләп. Мәдинә ханым Маликованың Оҗмах балаларында Ленар Садриев Ленар Гилмеевич белән оҗмах балаларында мин Фингал дигән малайны, бу минем беренче ролем. Без инде чыгарган элек спектакльләр белән бишәр ел йөри торган идек. Бөтен бер районда калдырмый торган идек. Менә шул шул әсәрдән кереп киттем. Именно яшь малай кирәк иде. Ә олы егетләрдән бит яшь малайны укый гына, ә менә кызлар чәчләрен болай кыска гына кистереп инде мин үзем дә гәүдәм теге какча гына гәүдә бит инде җиңел генә гәүдә. Шулай дип кереп кит. Менә шул булды. Менә беренче адымнарда мин менә шул вакытта бик канәгать калдым. Шуннан көннән-көн менә э, орта барда кыюлыгым, Аллаһу шөкер әйтәм, юк түгел бит, димәк, бара-бара менә шул, менә шул хисләр миндә.